Chu bei leh vek la hei tun tumah hianin request lo deuh hlek kha request langsar lo deuh hlek kha ka rawn ti daih dawn a, Kajol leh Ritik Roshan kha request kha tam em em mai a mah rawh chu ah tunlai Bollywood star chanchin kha ka sawi zing deuh hlek a, en loh te kha ka lo ngah thin bawk si nen khanin tlem khanin kan tui lo chho der hlek a, mah rawh chu ka rawn ti tho ang law nakin aw hun remchang ah Hei tun ṭumah hi chuan tun laia viral kum sang hi sawmhnih paruk a rawn viral chho leh chanchin ka rawn hrilh daih dawn cheu ni aw. Ani hi khawvel mipa che lo leh tar thei lo tia khawvelin an lo hriat lar chanchin kha ka rawn hrilh daih dawn cheu ni chu ah chuan do tan a ni a. Chuan do tan nge tih an lam dan tak khi chu ah a lam tu zir ni mai rawh se awk an lam thiam zawng lutuk kha a ni lo bawk nen kha. Mino hre thiam dawn nia, ka lam dan dan hi min lo pawmpui mai dawn nia aw. Chuan deuh tan hi March ni thum sangkhat zakua sawmruk paruk ah a lo piang a, kumin hian a kum sawmruk tlinna tur a ni a, kum sawmruk val a nih chu aw. Chuan hei chuan deuh tan hi Singapore rama fashion photographer, model hmasa leh actor lo ni tawh a. Chuanin Tao Payoh khua ah a thang lian a, a pa hi Tan Ti Chi niin Chinese Ink Artist a ni a, zirtirtu hming thang tak a ni aw pa hi. An chuan a pa hi kum sang hnih sawm pakhat khanin vanduai thar tak maiin a lo boral tawh bawk a. A nu hi office clerk a ni a, a nu pawh hi kum sang khat zakua sawmkua pasarih khan a lo boral tawh bawk a ni aw. Chuanin u pahnih a lo nei a, a nih hianin a u nau hi a ngaina hle a, Dannian a ni a, a u te pahnih hi a ngaina a, a u nau nu kha Dannian niin a u nau pa hi, Chuan Dan a ni ve thung a ni aw. Chuan hei Chuan Do Tan hianin nupui la nei lo a, a la single a nih chu. Photographer hming thang a ni a, actor leh model hlui a ni a kan sawi tak ang khan. A lang naupang reng avang hianin khawvel pumah hian a hming a thang hle a ni. Chuanin hei Chuan Do Tan a hun hmasa lamah chuanin a kum sangkhat zakua sawmriat chho khanin modelling lam kha a tuipui a, tah khan hun kha a hmang rei a. A rimngawi khawvel lamah pawh khan a inhmang chho kum sangkhat zakua sawm kua lai khanin pop singer mi hriat hlawh ve tak kha lo ni chhoh tawh bawk a ni aw. A hnuah khanin khami rimawi khawvel leh modelling lam an tih hnuah khanin photography lamah khan a kal ta. A hming a thang ta hle mai a. Tunlaia thalai tam zawk khawih Instagram lamah kha chuanin Star khan i chho deuh der mai tawh a ni aw. A Instagram follower te chuanin a kum an hriat chhuah meuh chuanin a lang naupang lutuk chu mi mak tih a nia a viral chiam nghal a. Kum sang hnih sawm pasarih vel khanin khawvelah a hming a thang hle a ni. Internet-ah khan a hming a thang hle tawh a nih chu aw. Chuanin hna hi. Kan sawi ta ang khanin a lo thawk kual nasa ve viau tawh mai a, kha modelling lam te, rimawi khawvel te tunah photography lampang te an ti chho leh a, kha management lar em em mai AVE kan tih Ave Management din pui tu te zing ami kha a lo ni tawh a, fashion photographer hlawhtling tak a ni kan tih tawh kha amah hi. ah chuanin hei celebrities lar tak tak mai sap te pawh aniang chu sap zinga kan celebrity te ah khang chiang pawh an thawh pawh i lo nei nual tawh a chuanin magazine lian tak tak te nen khan an lo thawk ho tawh bawk a ni aw heng magazine nena thawh ho han ti en lehkhabu enge siam na ran ang khan i lo a magazine lar tak tak-- a neitu ten an hmanlo tho kho tawh ani aw chuan hei social media hianin khawvel pum huap hianin a viral zing hle ani aw khawvel pum huap kan tih chu a inhrethiam mai anga chuanin thian do tan hian hei a lan no pan chhan chu lifestyle hrisel leh diet hei strict tak avang ani a ti a. Ama sawi danah chuan a lan dana za a sawm sarih chu Balanced Diet vang a ni a ti ve thung a ni. A ei tam ber hi protein tamna, arsa, sangha leh artui a ni a. Complex carbs kan tihah hian brown rice a ei a, theiah khanin berries ho kha duh em em mai a. Healthy fats ah hianin Avocado kha a duh em em bawk a ni avocado hi chu hei mizoram ah pawh hian kan nei ve nual a ah kan neih ho kha a ni deuh thup mai hei ah thil ei tam zing ami ho pawh hi chuvang chuan heng hi ei tam kha pawi miah lo ang aw chuan in a sawi zing ah hian tui tam tak hi regular tak in a in thin bawk tih kha a sawi a tui in hnem hi chu an lo fak a ni tawh rawh ah thau duh nan te cher duh nan te vun ngawi nan te mi hian an lo hmang nasa em mai a hei chu a regular takin tui tam taka in thu hi a sawi uar ve hle bawk a chuanin hei a hnathawhna lamah hianin ah mi hian an hre nghal em em zel mai a a chhan chu a hmel leh pian hmanga hetianga lang tur hianin a inkawlna ah chuanin thil tih leh tih loh tur te hi a ngah viau khan a rinawm a a chhan chu Insumkarna, tel lo kha chuan hetiang hi nih theih an ring lo a, ama sawi dan chuan hei, thil thlum lampang processed sugar kan tih ang chi leh ultra processed food kan tih siam chawp ang chi ang chi te kha ei lo a, chuanin alcohol kan tihte cigarette leh coffee, alcohol kha chu zu leh kaihhnawih ho kha a ni mai ang a, chuanin zuk leh hmuam a ti lo a ni aw cigarette tih vel leh khaini tih vel kha a ti ve lo tih a ni chu coffee pawh hi a in lo deuh tawp mai a nia coffee hi tam tak hi chuan in tun lai tha lai zingah pawh kan intih hmu a coffee hi kan in nasa em em mai a hei Mizoramah te pawh a ni tawng chu a ni hi chuan in lo tlat mai chuanin hei zana thil ei te hi kan uar em em a. ah zan rilṭa an han tih te, eng nge midnight snack kan han tih te khatiang kha kan ti nasa êm êm a ni. Keini ṭhalai Mizo zingah pawh hian a ni hi chuanin a mut hma, a dârkâr hma, hma khânin thil hi lo ei tawh ngai loh tawp a nih chu aw. Chuanin a fitness routine lamah hi chuanin strength training hi kâr khatah vawi thum vawi li vêl hi ah strength training hi a nei a, chuanin a ngaih pawimawh êm êm zingah chuanin mut ṭhat kha sawi tel. tlat mai mut that a pawimawh kha sawi a hei hi ah a lan ah nge a vul rei chhan ni te pawn an sawi a amah hi mi introvert a ni a a hming than avang hianin pressure a tawng nasa mahse ngin ah life balance leh mental health hi ngai pawimawh hle mai a ah mi introvert kan tih chuan hei mi tum im rual pawl lutuk lo kan tih ang chi ang kha a nih chu aw mi zak zum kan tih ang deuh chi kha ah khang kha chu. Aaa ka sawi thui duah loh mai introvert kan tih kha chuan kan hrethiam tlangin kan ring a, chuan deuh tanah hianin a sawi thin chu a lan naupang na chhan hi cosmetic surgery emaw treatment dang vang a ni lo a ti a, kum tam tak chhung lifestyle discipline leh healthy habits a chhun zawm reng vang a ni a ti a. ah life style discipline kan tih te chuanin hei mahni invawnna leh healthy habits kan tih chuan a thil tih tawh thinah te ta a hrisel lampang a lo ngaihpawimawh nasat ziak a ah sawi anih chu aw a sap tawng hian a han dah hei hi ah chiang cake pawh ka han sawi kha chak awm viau mai a amarawh chutiang kha kan sawi thei tawk ni mai sela a nuna uluk a ni aw mihringin uluk tak incheng vawng tak mai a ni tih kha a sawi bawk a chuanin a photography hnathawh pawh kha. Hei tunah hian a la chhunzawm mek a, chuanin mi tam zawk ina an hriat tura duh te chu wellness lifestyle hmang turin thalaite hi a fuih nasa em em e, hei kan sawi ta ang khanin hriselna kawnga nun hman chhoh kha pawimawh thu kha sawi ni chu aw, chuvang chuanin hriselna lampang ngaihtuaha mahni tana pawi tur tih loha a kan taksa tana tha tur ang chi ang kha a tih chho tak tak ang kha ani hi chuan in a thupui ber ani chu thalai zing a a sawi nasat leh a fuih na lamah pawh aw chuan hei thian do tan hi la hre lo te pawh khan lo awm mai thei a a nia tun lai ah a hei social media kan khawih nasa tawh a facebook te instagram te kan khawih nasa tawh a a sanghnih sawmhnih paruk hian a rawn viral leh chiam mai a chhan chu hei kum in hian in kum sawm ruk a tling dawn der mai a thlalak te ka rawn dah ho te hi lo en ula a la--